Jadi nah berdua ke padu, ini kan bertiga tau kan? Bertiga ya. Hmm. Jadi nang pamula nang dibuncu dulu, nang nang di belakang dulu nang berdulu. Nang berdulu mah nang berdulu mah ya. mau rak panton. Karena kan eh, kayak nang punya ya kan tadi kan itu kan tarang bulan tarang di kali pantunannya. Hmm. Nah, nama narangnya kambang melati. Inilah main bukan berhenti. supaya tenang di dalam hati hmm. nah ada pantunnya dah hmm. aina nang saya kung pulang apakah bilang aja nilam biduri ya apakah macam-macam ada ada pokoknya ada pantunnya lah pantunnya Pantun, tuh berubah-ubah kah pantunnya itu nang, nang dari empat baris tuh bang di aku dilagu kan Oh. Jadi kita tadi kan tarang bulan tarang dikali kan jadi pembulan baru putingnya diputih ambil kalau kalau kita memanda itu puting dari pantun tuh kita ambil jadi misalnya tarang bulan tarang dikali jadi tarang dikali diambil bedahulu di situ oh sambungannya jadi dia putingnya dulu oh. kainnya hanyar hanyar angkatannya Di kali tarang lah hanya bang den bang bulan bulan tarang bulan tarang di kali jadi kada kada nang kita umpamanya kita pantun kita umpamanya lah ampat lima kudining patah umpamanya tu lah hmm. lalu membawa

Ampat panglima dihimpang dihimpang lima jadi ampat lima kuring patah pamulaan dulu di balik kita hanya nang baris keduanya nang topatahnya nah itu bujur am nang topatahnya aduh saudara Kayana-kana pudingannya itu uh, mamanya tajau di gigi tajau lah. Hmm. Jadi ta tajau lah hanya bang din bang tajau. Jadi kan plak balik pulang lah itu. Nah itu lagu dari dua ini tadi. Kayak menyambung akan

itu tuh setiap apa setiap pementasan tuh pasti berubah-ubah lo pantun Bau berubah Hmm.
terserah yang tukang ladon. oh tukang ladon Jadi bahar itu kreativitas itu memang di di nomor satu akan ya. Jadi ya baik lagu maupun igalnya. Jadi jadi oleh sebab itu kada terikat pada nang anu kayak itu bau tadi maksudku Hmm, oke. kan kalau itu bau itu kan nang ampat perampat gitu aja jadi kada ada pasti. kada ada na- kalau ini kan

Babun, ding ding ding ding ding ding, bangun. Nang manarang gong, nang nah, nge nya tuh gong tuh. Nang manarang gong, nah itu. Jadi

Ad, ada di lagu nang balagu dun tuh tapi waktu bahari pulang ngalahnya bahari dun ngalah apa mau misalkan yeah. bahari dun sudah beladun beladun ini biasanya antara lima sampai tujuh jadi banyak makan tujuh ikung yang beladun hmm. oh, banyak banget banyak kan sampai pada setengah dua belas
banyak beladun aja nah.
Hmm. jadi itu pulang turun anu, tukang kisah ngarannya hmm. bahari itu tukang kisah cuma

ya kan umpamanya baladun tuh anggaplah setengah jam lebih-lebih bilang bertiga dah yeah. so, itu pun lagunya tadi nang itu jago dipotong artinya dalam satu lagu itu nang bertiga tuh bang mah mengerumutinya jadinya bisa berbagi hmm. jadi sebelum turunan itu kan kalau ikan ikan katakan ini misalnya ikan ingat aja lah tarang bulan tarang dikali

Sudah sudah hafal haja bubuhan yang pemainnya tu kan cuma hafal haja jua itu jadi ada pokoknya ada bendera lah ada apa ada pakakas sidang pakakas, pakakas sidang ada hmm. pedang ada tombak ada ya macam-macam sama dia dah nah itu tentang itu tapi itu dijelaskan tunggal butingan yang kami misalnya pedang kesan apa bisa oh. bisa Ada nang kaitu ada nang kaitu jua. Oh, ada sekadar bisa dibalang aja. Yang nang pindah-pindah kada ada bisa. Jadi, baik kita menunggu kedatangan Sri Baginda Yang Maha Mulia. Bisa langsung raja, bisa keluar raja, terus keluar raja habis habis harapan tuh. Bisa.
Oh. Kalau kan tergantung alur cerita juga. Nggih, nggih, nggih. Amunnya nang

Ganjar aja tidak ada karena ini hanya kita sidang kerajaan saya ingin memuja negeri saja dan ini memuja negeri baik jo kalau memuja negeri lagunya lagu dua tadi juga tapi dari eh, kata-katanya tuh kada nang kata apa pantunnya nang kada orang baladun tadi Dihilangi. biasanya raja tuh yang baik budi raja tuh raja Oh, lebih ke pujian lah.

kambar kamanikan kah kitanya kan jadi kiau anak nang nang jua tadi jadi iringi kalau masuk tuh lawan hadam lawan inang mah oh di situ masuknya hadam inang mah jadi hadam lawan inang tuh sebagai pembantu aja pembantunya anak raja kambar tadi oh.